Hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalarynyň esasynda täze keşbe eýe bolan ak mermer paýtagtymyz bu gün köwün göreni haýrana goýýar. Toplumlaýyn häsiýetde gurlup ulanmaga berilýän desgalar, ýaşaýyş toplumlary, ajaýyp seýilgähler, täsin suw çuwdurymlary, rowana ýollar, döwrebap köprüler, ýerasty geçelgeler paýtagtymyzyň sazlaşykly gözelliklerine goşulyşyp, göwünlerimizi ganatlandyrýar. Köçe-ýol hereketiniň howpsuzlygyny üpjün etmekde paýtagtymyzdaky hereket edýän ýerasty geçelgeleriniň hem ähmiýeti örän uludyr. Bu geçelgeler döwrebap derejede gurlup, köçeleriň kesişýän ýerlerine, adamlaryň köçäniň beýleki tarapyna howpsuz geçmegi üçin amatly şertleri döredýär. Geçelgelerde ähli ugry salgy berýän duýduryjy belgiler öz gerek bolan ugruň saýlap almagyna mümkinçilik berýär. Bu ýerdäki birnäçe söwda nokatlary, durmuş maksatly hyzmatlar her bir ýolagçyda kanagatlanma duýgusyny döredýär. Köçelerdäki gije-gündiziň dowamynda şöhle saçyp duran çyralar, BYR-nyň arassalygy, suw çuwdurymlary, dürli görnüşli bezeg enjamlary her bir adamda göwün göteriji duýgulary döredýär. Ýeri gelende aýtsak, şeýle medeni-durmuş desgalaryň, köprüleriň, estakadalaryň ýene birnäçesiniň paýtagtymyzda gurulýandygyny we guruljakdygyny aýratyn bellemelidiris. Munuň özi hormatly Prezidentimiziň adamlaryň bagtyýar durmuşy baradaky aladalarynyň aýdyň subutnamasydyr. Umuman, soňky ýyllarda gurlup ulanmaga berlen dürli maksatly desgalar we indiki guruljak binalar döwlet Baştutamyzyň öz halky barada edýän ýadawsyz aladasynyň, Garaşsyz hem Bitarap Türkmenistanyň Berkarar döwletimiziň täze ýamynyň galkynyşy döwrüne bedew wagt bilen okgunly öňe barýandygynyň aýdyň alamatlarydyr. Häzirki ajaýyp zamanamyzda hormatly Prezidentimiziň halk baradaky aladasynyň esasynda alnyp barylýan işleriň giň gerime eýe bolýandygy, Paýtagtymyzda ajaýyp binalaryň sanynyň barha artýandygy halkymyzy çäksiz buýsandyrýar. Paýtagtymyz soňky ýyllarda sebitiň iri işewürlik, medeni we halkara hyzmatdaşlygyň ykrar edilen merkezine öwrüldi. Munuň özi paýtagtymyzy döwrebaplaşdyrmak we syýasy, ykdysady, medeni, syýahatçylyk hem-de sport ulgamlarynda halkara gatnaşyklaryny ösdürmek we pugtalandyrmak boýunça birnäçe wezipeleriň çözülmegini şertlendirýär. Häzirki wagtda ýurdumyzyň baş şäherinde örän wajyp desgalaryň köp sanlysy güýçli depginde gurulýar. Bina edilen we gurulýan şol desgalaryň ählisi döwrüň bildirilýän ähli talaplaryna hem-de halkara ülňülerine doly laýyk gelýär. Türkmen paýtagty galkynyşly döwrümizde özüniň ajaýyplygy bilen äleme meşhur bolýar. Ol geljekde hem öser, özgerer. Munuň şeýle bolmagy üçin hormatly Prezidentimiziň durmuşa geçirýän özgertmeleri dünýä nusgalykdyr. Şeýle bagtyýar durmuş üçin halkymyz, Milli Liderimiz Gahryman Arkadagymyza hem-de hormatly Prezidentimiz, Arkadagly Gahryman Serdarymyza alkyş sözlerini aýdýarlar.
Aşgabat şäher zenanlar bölüminiň guramagynda Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň yglan eden Ýylyň zenany atly bäsleşiginiň Aşgabat şäheri boýunça jemleýji tapgyry geçirildi. Bu bäsleşigiň esasy maksady hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň zenanlara goýýan sarpasyndan ugur alyp, Watanynyň halk hojalygynyň dürli ugurlarynda zähmet çekýän zenanlaryň başarnygyny we ukybyny açyp görkezmekden ybaratdyr. Zenanlar öz çykyşlarynda işlän ýerleri, ýerine ýetirýän işleri hakda gürrüň bermek bilen, Türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň ýurdumyzyň döwlet dolandyryş edaralarynda, halk hojalygynyň dürli pudaklarynda, ylymda, bilimde, medeniýetde, jemgyýetçilik işlerinde we beýleki ugurlarda zenanlarymyzyň yhlasly zähmetleri bilen mähriban Watanymyzyň gülläp ösmegi, dünýäde parahatçylyk we halklaryň dost-doganlygy ugrunda amala aşyrýan beýik işlerimize özleriniň mynasyp goşantlaryny goşýarlar. Şonuň üçin bu gün Garaşsyz hemişelik Bitarap döwletimizde olaryň sylag-sarpasy, abraý-mertezi belentdir diýen sözler zenan ýüreklerinde egsilmez buýsanç döredýär diýip bellediler. Boýdan-başa aýdym-sazlar bilen utgaşyp giden bäsleşik zenanlar çeper sözleriň, goşgularyň üsti bilen özlerini tanyşdyrdylar, hünäri işgärleri, alyp barýan jemgyýetçilik işleri, maşgalasy barada gürrüň berdiler. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyş döwründe hormatly Prezidentimiziň zenanlara goýýan çäksiz hormatynyň özlerine ruh taýdan galkynyş bagyşlaýandygyny, döredijilikli täze zamanamyzda durmuşa geçirilýän beýik işlere buýsanýandyklaryny ussatlyk bilen beýan etdiler. Şeýle-de döwlet Baştutanymyzyň başda durmagynda berkarar döwletimizde halkymyzyň syýasy, ykdysady, medeni-durmuş ugurlarynda alnyp barýan beýik işleriň, maşgalalaryň hal-ýagdaýyny ýokarlandyrmak meselesi oňyn çözmäge, eneligi we çagalygy goramaga, sagdyn nesli kemala getirmäge döwletimiziň barha köp üns berýändigi ilkinji nobatda öz bagtyny çagalaryň bagtyýarlygyndan görýän eneleri buýsandyrýandyklaryny çeper sözleriň üsti bilen teswirlediler. Halkymyz maşgala mukaddesligine ýokary baha berýän halk. Bu günki gün gadymy milli däp-dessurlarymyzy täze röwüşlerde dowam etdirmek ýaly ajaýyp başlangyçlara badalga berýän hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda bagtyýar maşgalalar döredilýän bu mümkinçiliklere guwanyp hem buýsanyp ýaşaýarlar. Munuň şeýledigine bäsleşige gatnaşan maşgala agzalarynyň uly joşgun bilen aýdan sözlerinden hem aýdyň görmek bolýar. Bu ýerde aýdymçylaryň, döredijilik toparlarynyň, şeýle-de höwesjeň ýaşlaryň çykyşlary bäsleşige öwüşgin çaýdy. Bäsleşige gatnaşmaga gelen myhmanlar bu ýerde sergilenen surat eserlerine, milli şaý-sepleri hem-de türkmen gelin-gyzlarynyň el işleriniň syn etdiler. Bäsleşikde bolan çykyşlarda maşgala mukaddesligine uly sarpa goýýan, türkmen zenanlarynyň halk hojalygynyň dürli pudaklarynda, şeýle-de döwlet işlerinde zähmet çekmegi barada döredilýän mümkinçilikler, ýaş nesliň bagtyýarlygy barada edýän aladalary üçin Milli Liderimiz Gahryman Arkadagymyza hem-de hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyza alkyş sözleri belentden ýaňlandy. Ýylyň zenany bäsleşiginiň Aşgabat şäher tapgyrynda ýeňiji bolanlar bäsleşigiň döwlet derejesinde geçiriljek tapgyryna gatnaşmaga hukuk gazandylar.
Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly mynasybetli Türkmen döwlet gurjak teatryna Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň guramagynda Büzmeýin etrap medeniýet öýleriniň işgärleriniň gatnaşmagynda paýtagtymyzdaky dördünji çagalar sungat mekdebiniň okuwçylarynyň aýdym-sazly çykyşlary boldy. Bu ýerde ýaşajyk sungat ussatlary Berkarar döwletimiziň täze eýýamynyň Galkynyş döwrüni, beýik türkmen şahyry Magtymguly Pyragyny, milli Liderimiziň hem-de hormatly Prezidentimiziň alyp barýan tutumly işlerini, bagtyýar çagalygy, gülleýän Diýarymyzy, milli medeniýetimizi aýdym-sazlaryň üsti bile wasp etdiler. Ata Watanymyzda ýaş nesiller baradaky alada esasy orunda durýar. Munuň üçin ähli mümkinçilikler döredilýär. Elbetde, bularyň ählisi hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalarynyň netijesinde amala aşyrylýar. Ýurdumyzda ukyply, zehinli çagalary ýüze çykarmakda şeýle çäreleriň ähmiýeti örän uludyr. Hormatly Prezidentimiz her bir çykyşynda ýaş nesillerimiziň geljegi bilen bagly işlere aýratyn uly üns berýär. Döredilýän şeýle mümkinçilikler olaryň geljekde Watanymyza, halkymyza, hormatly Prezidentimize wepaly şahsyýetler bolup ýetişmeklerine uly badalga bolup durýar. Geljegimiz bolan çagalarymyzyň hemmetaraplaýyn bagtyýar durmuşda ýaşamagy, sagdyn ösüp-ulalmagy, kämil edep-terbiýe almagy, Akylly, düşünjeli, giň gözýetimli, sowatly adamlar bolup ýetişmek üçin Berkarar döwletimiziň täze eýýamynyň Galkynyş döwründe ähli şertler döredildi. Çaga şatlygy, çaga gülküsi ýurduň abadanlygynyň hem bagtyýar durmuşyň baş alamatydyr. Berkarar döwletimiziň täze eýýamynyň Galkynyş döwründe bolsa hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň aýdyň maksatnamalarynyň esasynda olaryň şatlygy hasam artýar. Sebäbi, hormatly Prezidentimiziň esasy aladalarynyň biri nesliň sagdynlygyny üpjün etmek üçin ähli mümkinçilikleri döretmekdir. Şol aladanyň esasynda-da şadyýan çagalar gülüp oýnap öz wagtlaryny hoş geçirýärler. Bagtyýar nesillerimiz çagalar baglaryna, orta mekdeplere, dürli hünär gurnaklaryna gatnamak bilen bilimleri ele almaga yhlasly ýapyşýarlar. Döwlet Baştutanymyzyň bimöçber aladasy bilen ak mekdepler, çagalar baglary, dürli sport desgalary bina edilýär, Bularyň ählisi ýaş nesillerimiz barada edilýän aladadan nyşandyr. Bagtly halkyň nesli hasam bagtyýardyr. Çünki, körpe nesil durmuşyň gülüne deňelýän çagalyk müçesi näçe şatlyga gaplanyp alynsa, ol onuň sagdynlygyna, sagdyn ösüşine we bütin ömrüniň uzamagyna täsir edýär. Ýurdumyzda galkynyşly döwrümizde kemala gelýän ýaş nesiller üçin, olaryň geljekde sagdyn bedenli, sagdyn pikirlenmäge ukyply adamlar bolup ýetişmekleri üçin döredilýän uly mümkinçilikler sanardan köpdür. Garaşsyz, hemişelik Bitarap ýurdumyz bagtyýar çagalygyň hem-de iň arzyly islegleriň hasyl bolýan ýurduna öwrüldi. Ýaş nesliň sagdyn ösmegi, bilim almagy, dynç almagy muny doly tassyklaýar. Mahlasy, bu medeni çärede çykyş eden ýaşajyk sungat ussatlary milli Liderimiz Gahryman Arkadagymyza we hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyza döretýän şeýle ajaýyp mümkinçiliklerine joşgunly aýdym-sazlaryň üsti bilen öz sagbolsunlaryny beýan etdiler.